Ýürgen eje kakalar bar ya. Utuş kazanan kazanan yokla ola ömrünün ömrünün iň esasy zatlaryny dapuskat etdiler. Çagalaryna terbiye berip bile yok.
Bir minut şu Abdul Abdul Elhamdülillah. O gitti gitti ha.

Eee, edi Türkmenistandan täze gelen oglan men şu wagt. Ha.
Eee, ine hökümetde işledim. Hem ýerde işläp çykdym. Eee, ýeri geldi şäherde kireý etdim. Hemmesini hem geçdim-de. Ine şu ýerde agalar aýdyp otyrda. Dogry bizde baralgin moda bolda yaş yetkinjeklerimiz üçin. 8-nji, 7-nji, 8-nji klasdan içmäne başlaýarlar da şu goşuşy narzat bilen de. Mugallymlar, ah. enatalar, se köpsüniň enatasy Türkiýede, Amerikada, her ýerde. Enesiniň, atasynyň goýberen pullaryna mamalary, babalarynyň ýanynda da.

Başda men hemmeňiz Saman işläp ýörmüsiňiz? Harmaňlarda. Biziň Türkmenistanda her hili zatlar duçar bolup durda. Ene size menem goşulasym geldi. Siziň sözleriňize hemmeňize Baralgin diýen derman Her ýerde ine ýedinji sekizinji klasdan oglanlarymyz eýýäm des koloniýa düşüp ýörler ogurlyk edip bıçaklaşyp häzir nirä barsaň bir onunjy on birinji klas oglanlaryň ýanynda pyçagy bardyr zady bardyr tutup görseň da bu zatlar bolup ýören zatlar ine türkmenistanda iş ýok diýerler Sebäbi iş nämeden ýok. Men öz düşünjäm, bagşarsyňyz ýöne hiç kimiň pikirine zat edem ýok, öz düşünjämi aýtjak bolýan. Arak içmäne pul tapýarlar, ýöne iş ýok diýýärler-de. Özüm Lebaply. Näme üçin? Ine, Lebapda daýhan birleşikleri, etraplara gidilýän ýollarda samsyhana açylýar, zat açylýar. Baýram aldan gelip işleýär. Mesela bu Hojanbazdan gelip işleýär. Hem hemme ýerden gelip işleýärler-de. Biziň özümiziň çärje halkymyzda äý bizde iş ýok, bizde iş ýok diýip otyrlar. Näme üçin? Näme üçin özleri edip bilen ýokmy? Näme üçin Mara gidip işläp bilen ýok? Näme üçin Aşgabada gidip işläp bilen ýok? Hiç kim olaň elini tutan adam ýok. Ýöne iş ýok diýip içmän ölýärler araga pul tapýalar ýöne. Ýo ýo ony her welaýatda şeýle bar ony sen kemsitme welaýatlary. Ýok men kemsitmedim men kemsitmedim hiç kim kemsitmedim. Ýo ony näme dogry diýýäň her kimiň öz işi bar her kim aýdyp bilýär. Kyrk ikinji mada konstitusiýa boýunça biz sözlemeli. Ýok, men Nure, kemsitem ýok, agam. Nure, Kemsitem ýok. Öýde bir iş ýok soragym diýip bar seniň. oturmany bilýärler, iş ýok diýip oturmany Nure. bilýärler diýýän. Ýöne Hmm. iş üçin alada edeni ýoklar diýjek bolýan.
Nure, bir soragym Ha. bar. Soragym Aý, bar-da seniň. Näme? aýdaý agam. Bolýar.
Näme? Näme? Aýdyber user. Aha.
Sen Türkmenistanda işledim dedin ha? Aha. Hökmetde işledim dedin. İşledim. Maşgala ýagdaýyň näl? Çagalaň bardyr? Bar, Hudaýa şükür, üç çagam bar. Ha.
Sen indi Türkmenistanda işleýän bolsaň, çagalaňam bolsa, normalny sredni hojalyk ýew-içip, bir çagalaryňam okuwyna, jaýyna, saglygyna, geljagina puly ýygnabildiňmi?
Ýok eke menem şony aýtjak bolutma hazir şu wagt. Işleseň geýinseň ýemeňe ýok ýeseň geýmeňe ýok örde men ony aýtjak. Toka iş ýok dep diňe arak barada gürrüň etdiňizler da arak barada gürrüň etdiňizler men ony aýtjak boldum.

Türkmenistanda birinji Ýok eke. işsiz. Işsizlik degen zat ýok. Işsizlik degen zat ýok eke. Mä gara men azy aýtsa sen aýyňa ikki million aýlyk beremen dese men işlemmen bilesaňmy. Men işlemmen şojya bar. Luşşu ow bir şaragalamandany ikide dostumy toplap gürrüň et oturanym ýagşy. Düşünmek her hili adam bar. Bu karan eke uýam dogry. Hazir ine siz aýdossyzda iki zat edip otyranym ýagşy dep. Hazir ine daýhan birleşikleri men size prostoy primer getirip berin. Daýhan birleşiklerde öňünden könelerimizden gelip oturan zatlar bar. Traktorist bolan, biri kombaýnçy bolan, biri traktorçy bolan, biri şofýor bolan. Eden işiňe göre izdelni aýlyk bered örde. Eden işiňe göre. O Düşündim.
Bu Baryp- Nur ya jogap berjekda soň. Nur Ö, Aý, a, baryp oturyp gaýdanyňa aýlyk tölemidi eden işiňe. Işleýän adamlar traktorçylar bar eken şuny kitek aýyna Ýigrimi üç million, otuz million, iň pesi on bäş million alyp oturan adam bar. Baryp, äňek atyp, işlämin, traktoryny oňarmin, äý, oňa-muňa, ene, arak içip, zat edip, aýlanyp ýörän adamlar, tört-bäş million alyp oturan aýlykly adamlar bar. Olaryň puly hissada ýeten ýok. Özüni bilip, işine-de oturan adamlar on sekiz, ýigrimi milliona çenli aýlyk alyp oturan eken. Şurada bir minut user, bir iki dört beş user. Bir, bir minut. Ben hem gürläp alaýyn. Nuri.
Aýda ýa.
Häzir aýtjak, berjek. Seret Nur aga, şol bara sezonlykmy ýa-da hemişe barmy şo 23-30 million alyp bolýarmy traktorist bolup? Hemişede alyp bolýar. Men özüm baş inžener wezipesinde işläp baş inžener wezipesinde işläp gaýtdym. Sekiz million aýlygym bardy. Ýöne sekiz million aýlygymy men ýetirip bilmänligim sebäpli gaýtdym. Näme üçin ýetirip bilmedim ony? Hökümetde işläňde şu wagt edil şu wagt hökümetde işleseň Ýyl çalyşýar, dogry dälmi? Ine, ýigrimi üçden ýigrimi dördi geçýän. Häzir hemme edaralar, hemme edaralar Gosstandart diýe, o diýe, bu diýe barlaga gelýär. Daýhan birleşikleri ösdürmäne goýan ýoklar. Hemme zat nol-nol giden ýok, hiç bir ýerde-de. Bugüne çenli... Nuri, bir zat diýjek.
Dos oglum. Aýda. Gaýrat et, bir minut. Ýo, ýo, serediň, diňläliler soňuna çenli, gaýrat et, pam. Neme, Meselem Nur aga, ine, ýaňy siz ýigrimi üç, otuz milliony nädip alýarlar şony bir düşündirseňizä maňa. Eme näçe wagt alýarlar? Ýylyň dowamynda şo puly tapyp bolýarmy? E, nädip gazanýarlar hemem şony aýtsaňyz. Ine traktoristleriň işleýän işleri kültiwator bar diýä, selka bar diýä, pagta ekim, bugdaý ekim, Bugdaý ekim, pagtany ekensoň kültewator urýarlar, ony etýärler, muny etýärler, jüýe çekýärler, okýap çekýär, ony etýär, muny etýär. Işini eden adama aýlygy çykyp otyr, işlenip otyr. Kimde gelip traktory bozuk, maňa o gerek, bu gerek diýip ýatan adamlar gelip bir litr aragyň puluny tapyp gelýärler-de, arak içip traktoryny oňarman ýatýan adamlar ýatýar, hemişe

Nur aga, siz şu oba hojalygyny barada gürrüň berseňiz, bize oba hojalygy nähili Türkmenistanda şu wagt? Ine, meselem, pagtaň kilesi näçe? Onsoň, bugdaýyň kilesi näçe? Şu gunduryň kilesi näçe, şo şo zatlar barada bize bir gysgaça gürrüň berseňizä. Edil şu wagta o zatlaryň puluny zadyny bilem ýok, eýlegem ýygyp ýören adamlar ine edaralar zatlar pagta ýygyma çykýanlar bir kile ýygan mahaly bir kile ýygan mahala altmyş teňňe üç müň manat bolýa garaşygyna naliç alýanlar bar iki müň manatdan ýüz kilä çenli gününe elli manat, altmyş manada çenli ýygýan adamlar bar-da, ýüz manada çenli ýygýan adamlar bar. Ýok. Edil şu wagtara daýhan birleşiklerde traktorist ýet, ýet, ýetmän dur. Oba hojalygynda, oba hyzmatda kombaýnçylar, pagta maşyn sürmäne, bugdaý kombaýny sürmäne adamlar ýetmän dur. Her hili zatlar bar-da. Baryp işläbermeli özümem Ya- ýalan kanundan çykan gürleýär.
boldum Gaty traktoryň ýalan üstüni boldum.
gürleýär, ýalan gürleýär. Ýok agam Gaýrama, bölme, gaýrat et. men traktorist bolubam işledim. Kombaýnçydam bolup işledim. Pagta maşynam sürdüm. Bugdaý kombaýnam Ha. sürdüm. Hemmesini hem işläp soňunda baş inžener wezipesine bellediler-de meni. Ondan Ha. Ýolbaşçy bolmak ýaman kyn zat, ondan mundan gapdaldan gürrüň etýärler zat etýärler, edil çyndan işlejek bolsaň bir edarada işläp bolany ýok ýolbaşçy hökmünde-de, meni ýalňyş Koneçki ostanowkada ýene türkiýe boldy diýýäň. Ýok, men öňdenem gelip gidip ýörän ýerim bu ýere, şoň üçin ýene bärä geldim. Men iki müň on ýedide geldim, on sekizde-de geldim, ýene geldim-de. Şuň ýaly diýýäler-dä, bir zat sözüňi böljek, türkden bize bä türki gelipdi, köpüsiniň gözi açyldy, Türkmenistany erbetleýär, eýdýär, beýdýär. Ýok, ýok, ýok, dogry Türkmenistan hiç hem erbetläme ýok. Sebäbi,
Sebäbi gaty görmäňizä adamlar meni men öz pikirimi aýtýan men ýalňyşam düşünmäň meni edil biziň Türkmenistan ýaly edil seredip oturaňda urus ýok jenjel zat ýok ýaşamana bolýa ýaşasaň Iýmäne tapsaň geýmäne ýok, geýmäne tapsaň iýmäne ýok. Ýöne ýokary işlerde işläp ýörenler her haýsy öz keýpini özleri görüp ýörler. Ony men aýdyp bilýän. Ýöne menden ýalňyş düşünmäňiler-dä maňa. Dogry dogry aýdýaňyz gaty dogry aýtdyňyz sag boluň taňryýalkasyn. Neme agam şol indi häzir döwlet derejesinde dohod berilýär-ä

Alan adam Şol ine näme? Bugdaýyň kilesi näçe? Ýa Abdylla, Abdylla, Abdylla. bugdaýyň kilesi edil dogry gürrüň bilemi ýok. Hau. Pagtada ine men dört dört gektar ýer işledip, geçen ýyl geçen ýylyň dowamynda Dogry, satam aldym, kiläme üstüne-de dopalnitilne satynam aldym. Ine dört gektar ýerimden e, ýüz ýigrimi million dohod aldym men-de.
Hä, dört gektar ýerden, bugdaýdan, pagtadan. Ýok, pagtadan, pagtadan.

Men anlamadym Nurijan. Ekem.
Karan. Men hem Lebapda. Men hem Lebapda adresini de berebilirim. Men men size şunu aýdyp bilemen. Toka ýalňyş düşünme. Tamam.
Traktor süren wagtyňyz. Traktor tamam.
süren wagtyňyz.
Salerkasyny satdyňyzmy? Satmadım. Ýok.

Şu anda He? ýigrimi müň, ýigrimi müň al otman. Siziň hem on ýylky mundan öň koýup gaýdan zadyňyz gutardy, hazir aýda eden işiňize görä izdielne ördeýem aýlyk bar. Ýok emes. Ýok, ýok.
Hazirem meniň atam traktor haýdyjy, kolhozda traktorçy. Kolhoz emes, oba hyzmatda traktorçy seniň anlyjaň dilde. Aha. Seniň anlaýjaň dilde oba hyzmatda durapdyr. Maňa bir söz berjekmi?
Abdulla. Men bahti. Yalan konuşma burada.
Burada, burada yalan gürleme. Yalan gürle ya o. Men hem bilyan. Burada yalan gürleme. Gözünü seveyim kardeşim. Burada yalan gürleme. Yok, eke men alan men alan alan pulumu aýtdym. Sizler meni dogry düşünüňler, ýalňyş düşünüňler.

Klas sürdüm John Depp pahta maşyn klas Nury Baýka kombaýn sürdüm bratok.
Nury Baýka sürdüm. Klas.
Nury.
Klas kombaýn ýok ki, klas kombaýn ne zaman geldi? Bagty bir. Eke men size bagty. Men size şu videomu koy verin isterseniz. Videomu koy verin. Tamam gektarna gektarna haş haş lira şey yapıyor bu

Salam aleýkum Emma. Aleýkum salam Aleýkum esselam, Fazlyja.
hoş geldiň. Eee, Şu wagty taýda baryň.
aýdyber. Ýaman görmäňde bara bir adam derdini aýtmagyna gelipdi. Baýka sen bara şu pastaýan bara. Ýalan ýalan ýalan ýalan ýalan aýtmagyna geldi bir adam ow. Şoň ýalany diňläň ow. Ýöne bir adam gepletmejek özüňiz. Dogry aýdýaň Bagty.
Şu baýka bar-a, menem ýaňydam diýip otyryn, gelip bärde özüň hemme içiňdäki derdiňi aýdýaň köpüsi. Ýalan diýýäň ortadan çykyp, beýle diýme, öýle däl. Obşe sözüň içinde bir gelýändir, erbet sözem bardyr, ýalanam bardyr, dogrusam bardyr. Ýöne men bärik gelip özüňi gelip masgara etmek islemäne gelen däldir-a adam. Baýka gaýrat etdänim beýle. orta girip sen ýalan gepläp otyrsyň beýle diýme da kansa diňle Nury dogry aýdyp otyr Nury bara konkret wizýatişnik iýipdir iýipdir soňundadam bara Men saňa aýdaýynmy, e, ýagdaýy Olar diýme. Diýme, onda şutada kim ýatyr? Bolup oturan zatlar bu. Diýmeseň seret. Ýaňydan bir-de.
Kam, kam.

Bolýa men meň üçin näme ýazsalar ýazaýsynlar-da men oňa garşylygym ýok. Men näme diýjek bolsalar her kim öz düşünjesi. Ine men Hemmesinem dogry aýtdyňyz. Ýok, ýöne her hili adam bar-da. Ýok, agam, şu wagt men ine traktoristem bolup işledim, pagta maşynym, edil 2020-nji ýylyň kombaýnynam sürdüm. Hormatly Prezidentimiziň öňüne-de çykdym, telewizora çykdym. Telewizora çenli çykdym Altyn Asyr kanalda-da görkezdiler meni. Men ony zat diýem ýok. Ine men işlän traktorymy-da Liçni ýagynam satdym. Men göni aýdaýyn-da. Göni ýagynam satdym. Lewi-de etdim. Ýöne bäş-on manat Traktoryma-da çykardym. Oň üçinem meň traktorym duran ýok. Bäş-on manat çykardym, işledim. Oň üçinem hemişe traktorym ýöräp dur. Bäş manat maňa gazandyrýar. Iki manadyny, soň bäş manadyň iki manadyny traktorymyň özüne berýärdim. Üç manadymy maşgalama soýýardym. Şoň üçinem traktorym hiç wagt duran ýok. Işläp durandyr. Ol maňa, men oňa iki manat çykarsam, ol maňa on manat edip berýär. Olar hemme puly girdejisine özlerine aljaklar adamlar, ýöne traktora bäş manatjyk çykarmajaklar. O ýalňyş zat.
Nury, bir minut Dogry bir zat aýdasyn, aýdaýyn dogry men aýdasyn. saňa. Ýa o- Näme diýip aýdaýyn? Dogry aýdasyn, o ýalňyş zat da, amma sen işledigiňi traktora beresen, men-de işledim Ýok, traktorda, ýok, işledigiňi ýok, ýok, traktora eşedim. beresen,

Zapçasa magazine berdim ama hiç yere Bizde lebapda şondan, biz lebapda şondy.
Nuri.
Aýdyň. Sana sana bir soragym bar. Gurban berýärler.
Aha.
Nuri.
Sen 16 ton pahta tapşyrdym dedin ha, dogrudan. Aha. Sen neçe neçe manat dohod aldyň?
120 million.
16 tonna 120 million. Hawa. 4 gektaram nemen gara? Ýeriň bar. El ýygym ýok ýerde, hemmesi pagta maşyn. Ha, pagta maşyn. Ha, raspod zat ýok, el ýygym zat ýok ýerde. Tehniki harajat

Aha, gektara ýedi ýüz elli müňden başlady bir ýarym milliona çenli. Bir ýarym million ikinji ýyl. Hawa.
Şol iki tekra galady. Hawa.
Ha, serediň, serediň. Pagtaň tonnasy on million bolsa, sen ýüz ýigrimi million alypsyňyz-da. Mury bitdimi, brat? Onda on millionam däl-ä. Ol onda on millionam bolanok-a. On million bolmady, on million bolmady, ýalan.

Men bilemen, men bilemen Nury şundak traktorçylary klasdaşlarym sürädi. Ö, Alty aýlap aýlygyny ala bilmeýin ýürgenleri bar, bilesäňmi? Dogrudyr. Dogrudyr.
Her ýet Alty aýlap beş aýlygyny beş ala barmak bilmeýin deň ýürgen emes.
Bu adamlar. Beş kolhozlara barmak deň emes. degişlemez, bratok.
Seniň aýdyp otanyň kolhozlara degişlemez. Kolhoz başga, bular başga. Bular sobstwinnikler. Alty aýdan soň aladlar bular. Men özüm işledim örlerde. Men özüm ahranlar işledim. Ö, Makina alty aýdan soň aýlyk alady, brat. Kan hiç biriňiz şu soragy bermeýärsiňiz, bagyşlarsyňyz. Sonýana gowy ekeni, şonça pul alýarka näme üçin Türkiýä gelipdir? Hormatly Prezidentimiz men telewizora çykdym diýip. Näme üçin şu taýy Türkiýä gelipdir? Şony soraň ondan. Nura diýdim-ä, Koneçka diýdim, ýene-de Türkiýemi diýip ýaňa-da diýdim-ä, şoňa diýip otyrdym. Türkiýä geldiň-ä şoň Meselä, meniň iň kiçi uýamyň aýal doganymyň adamsy men gaýdamdan bäri traktiz, gerekirse etal bilen oklar. Ne diýoň-ýa? Gyzyllar.
Güle güle. Aýal Haýsy gyzlar. Türkmenistanda ýaşaýaň? Bizde tanýasmy o Türkmenistany aýdan zadyňa? Bizem gidele. Abdylla bir zat diýeýinde men öçürsaňa şulaň seslerini birjigim.
Aý gürläsinda taze teze gelenler gürläsin. Öçürsene diýip adam şekili düzsene Bagty. Öçürürmisiň? Azajyk edepli bolalym. Edeje siziň onda bar. Aýdyber Nurgül aga. Ýazgül bar. Kamy bat balan şony şu üçsüni alyp efir edibersen. Şu Alhamdulillah bara bir sagatdan bäri garaşyp otyr sesine ýok. Şoňa bir ses beriňow. Dogry.
Alhamdulillah bir sagatdan bäri garaşyp otyran.
Ýok. Aýtjak bolsaňyz sözüňiz barmy?

Pagta maşyny özi 3 aý bolady. Sentýabr, Hawa, oktýabr, hawa. sentýabr, Ha. oktýabr, noýabr.
3 Sezon. aý. Sezon o. Pagta maşyny. Tamam. Tamam.
Dogrudyr.
Ö, Üç ay sezon bolady. Ine sentýabrda ýygyma çykandan sentýabrda ýygyma çykandan no- noýabra çenli Aha, sentýabr aýyndan noýabr aýyna çenli alan aýlygym, alan aýlygym ýigrimi Tamam. ýedi milliona çenli aýlyk alyp gördüm hökümet tarapyndan. Pagta maşynda Tamam. işlämde ýigrimi ýedi milliona Tamam. çenli. Onuň Ýöne pag- neçe manadyny sen hökmede berdiň? ondan hiç kanakan hökmede bermedim. Hökmediň beren puluny aýdatmam men. Hökmede bermezseň traktora ýürümidiki. Ake,
maňa garaň, ýigrimi ýedi million hökmediň maňa çykaran aýlygyny aýdatman men size. Men hökmede beren pulumy aýdamok. Ýok, ýok, ýalňyş aýdatsan sen, dogrusyny dogry aýt. Ake, Burda dogrusyny dogry aýt. Men size, men premýerni sizler tanamman.

Buyur, buyur kardeşim. Saparjan brat sen näçe wagt boldy Türkiýä geleniňe? On sene oldu. On sene bolsa bara brat Türkmenistana bara häzir şu wagt bir ýol edarada da men garyndaşym işçi. Aha. Şo wara şu wagt maşyn ýöretseň wara, ýolda darada maşynyňy ýöretseň boldy.
Senden pul soramaýar başlyk. Sen kisäňi ur, başga ýeriňi ur, aňyra daýylyna git, Aşgabada baryp gel Daşoguzdan arasynda bir günüň içinde. Saňa hiç zat diýmez. Jenap brat, ýöne şo maşynyň ýürekden bolany. Häzir Türkmenistan olar ýaly däl, siz bara täze gelen adam bar, ýöne basyp oturmaň-ow, sen on ýyl bolupdyr gaýdanyňow. Goňşulaňam tanamaýaň sen şu wagt.
Tanaýaryn, tanaýaryn, men jogaýy tanaýaryn, goňşularmy-da, akrabamy-da, iyi tanaýaryn. Goňşulaňy tanaýaň-a, ýöne şu Nury bilen uruşjak bolup otyrsyň-ow sen-ow, bir aýtsyn-a birader. Men niýe uruşyň, men niýe uruşyň,

Ýarysyny Dogry. hem ödemeýin, hemmesini özüň ödeýäň. Jan agam, Nury sen Dogry. sözüňe howa diýip otdy. Nury, dogry dälmi? Hemmesini özüň ödeýäň. Yok hemmesini değil hemmesini Hem, değil hemmesi yarısını. yok ağam seret a, ol da atsın. Yarısını.
Hemmesi hem yarısı hem de. Yarısı Indi o hyzmatyň özi alyp berýär, ýöne oňa garaşmaly bolýar. Oňa garaşmajak bolup, özüň sebeleşmeseň, özüň gaýgurmasaň bolany ýok. Ýok. Dogry.
Özüň oturjak. Jaň edip durýar, dogry, Nury.
Hawa, özleri jaň edip durýar, men jaň edip durýardym. Gowlak jaň edýär, atyzy sürmeli bilen.
Ber, berýärler agam. Klientler garaşdy.
Yok, şu wagtlar ine menden soradylar pahta maşynda ne? O sezon işi. 27 milyon aylyk alandyrym sentýabrdan o noýabr aýyna çenli. Leo Kraus bilen gapdaldan 70 milyon aldym. Şoň 20-30 milyonyny 20-30 milyony pahta He. maşynyma pahta maşynyma çykardym men. Ýöne şondan daşary 20-30 milyondan daşary 27 milyon aýlyk alyp 60-70 milliona çenlem lew prawy et eden adam men. Men ol men etmedik zadymy etmedim diye etdim diye aýdyp bilem ýok. Ýöne ol sezonny bolmak üçin diye aýdýan.
O dogry.
O dogry. Sezonny.
Nora.
Aýda.
Nora.
Dogan sen tahat traktorda işläpsiň, alypsyň. Indi kärendäçi näme etmeli? Näle ýaşamak? Ha?
Kärendäçi, kärendäçi näme etmeli?

Çaga wagtyňyz, pagta maşyn geljek dese ýa arendator wagtyňyzda şo işe girmiňki on beş metr powrot polasa ormytdiňizmi? Oratdyňyz dogry emezmi? Bugdaý kombaýn Dur, men o o Ýa, tamam. hyzmatyny aýtmadym, Ýa, ta- hyzmatyny ýa, aýtmadym. Nuro tamam, sen duruň. düşünmädiň Siz- meniň siz- soragma.
Siz meni diňleň, soň siz Aha. aýdyň, men size aýdyn. Aha.
Ine, Aýt.

Seniňkidäki ýüz ýigrimi million aýlygam aldy degäldä, dogry aýt. Ýedi saneem çagasy bar. Ýedisem okuwçy. Näme etmeli? Ýüz ýigrimi million aýlygyň näme, dohodyň näme bolar? Ýedi çaga ýetermidi şo? Eke, menem sizlere şony aýdatma, menem sezonnyý iş dep, men şonuň üçin geldim dep. Men sizlere ýalňyş zat aýtmadym. O sezonda alasan ony dep. Size her aý bar dep aýtmadym ýüz ýigrimi million. Meselem,
meniň Nidauris. Ýok, ýüz ýigrimi diýmediňiz-ä. Ýüz ýigrimi diýmediňiz-ä. Segsen, ýetmiş-segsen million diýdiňiz-dä. Ýok, pagta maşynda öz alan pulumy aýtdym. Men o pagtadan alan pulumy diýen ýok.
Nure, unda men hökmete, hökmete nide boluşdy, ama aýda oturman, meniňki dogrumy, ne dogrumy, şony aýt. Dogry eken, men size aýda otman, men hem sizlere şuny aýtdym. Men hem traktorist boldum. Ýüz ýigrimi million munan alty, alty adamly hojalyk gününi görebilemmi?

Äken.
Nur aga. Aýda ýa.
Men sözüňizi böleýin-de. Aýda. Häzir hem suw ýoga. Türkmenistanda suwsuzlyga Amderýa Owganystan akyp dur. Owganystan köp bölegini alyp dur. Ondan başga ýene-de geçen ýyl Bu ýyl tomusda suw suwsuz geçdi. Geçen ýyl umuman suwsuzlyk diýen. O atlar gurap ýaty, kanallar gömük.
Dogry aýtdyň. Menem menem size şo edil şu wagt oba ýerlerinde suw gelip dur. Ine Döwlet diýende döwlet adamy ösdürmäne goýan ýok ine bir döwlet diý döwlet işgäri bolup işledem ine hakykatdan hem der döküp jan edip işlejek bolýaň ýöne işleden ýokla şoň hasabyna men işi taşladym men size şuny aýdaýyn. Berekella indi dogrusyny gürlädiň. Men oň sebäbi üçin iki goşmak.
Sebäbi iki goşmak iki dördüni aldyk soňunda. Men traktrisem bolup işledim. Kombaýnçyda men traktoristleriň 1 manat zadyna keş alan bolmadym. Şu traktoristler, traktoristlere çünki ýany poddeşka etmek üçin jan etdim traktoristler üçin. Göreşdim zat etdim ýöne bolmady. Men şoň üçin hem işi taşladym-da gaýtdym. Ýöne men şol kombaýn işimde zadynda işläp ýören bolsam, men kombaýn zatlarymy taşlap, soň geçemi üçin kombaýna yzyma barmadym. Men soň bärä gaýtdym. Kombaýna barman. Döwlet, döwlet adamlary ösdürmäne goýan ýok. Bir adam ösjek, işlejek bolýar. Ýöne prokuraturasy bar, gosstandaty bar, häkimligi bar, ýenesi bar, onusy bar, munusy bar. Her aýda barlag, barlag, barlag. Ösdürmäne goýan ýoklar ony. Hemme zatdam kemsiz gözel ýok diýýär-ä. Hemme zatda kemçilik bar. Nury prokuratura Nury şu taýda bir sorag bar-da. Nury, şeýle zat bar, seret. Şuň ýaly zatlarda ine sen hem Daýawja oglan, boş oglanam däl, gürläp otyrsaňam, men özümem çär, ejem Çärjewli, kakam Aşgabatly. Men türkmençe-de gürleýän, çärjewçe-de gürleýän. Hawa. Brat, men saňa şuny aýdaýyn, men özüm traktor-mraktor barada gürleşdiňiz-ä, ine, men bir minut, birinji minutymy alýan, Abdylla, ilk men gürlejek bir minut. Men Dwiženiýe edýärler diýdim, wzýatka hemme zadynam men özüm gördüm brat, Kuýbişde meniň kaýynlarym tarapy traktoristdi hemmesi, hemmesi benzininem satýardy, dwiženiýe edýärdi, konoga däl, geçdik. Sonuçda sen seret ýüzüň gözüň ýerinde, adam ýaly gürleşip otyrsyň, ýa bir adama şu taýda sögünip otyrlar hem sen diýip otyrsyň, e brat beýle diýme, saňa ýalan diýip otyrlar hem tepkileriň, gürleýişleriň jogap berlişleriň bar a ýaman asylly gowy terbiýeli malades kim men görüp otyryn a o taýda çykyä sen ýalan gepleme hemme zady ýalan gepleme diýmäň gaýrat ediň çünki adam özüniň şu tak gelip näme üçin özüniň bolup öz ine men diýip otyryn işlämok öýde ýatyryn ejem bilen Aýalym Bakoty iki aýdan bäri diýip men näme üçin saňa ýalan gürläýindä şu dag gelip aýtmaň şeýle sözleri gaýrat ediň. Sen menem bilýän muny wzýatka edýäler benzini satýalar kone hemme adam traktorçy bolup bilmeýä o bir hemme zadam hemme taraplaýyn hem ösdürmeli. Sag bol soňunda diýdiň malades ine Türkmenistan adamlar ösdürenok diýdiň ine şu şu taýyna men sonuçta sen şu tak geldiň ha meniň sen traktorist bolup geldiň şu tak injener bolup geldiň meniň şu tak bar ha kazakstanda hukuk okap e, prokuror bolup 300 dollar vizatka berip e, postavit eden oglanlar gel şu taýda fabrikada işläp ýör meniň e, tanyş kursdaşlarym on sen ha injener bolupsyň tüwelem adam okapdyr göz öňünde 5 ýyl okapdyr ejesi ugradypdyr eý aňsat zat däl Orsýetde gitdi ondan soň ýok Kyrgyzystana gitdi o taýda neme Kyrgyzystan ýapylyp zaýa uruş bolup ondan Kazakystana gidip okap gelip üç ýüz dollar üçin wizýatka üçin ýok etdiler. Çünki oglan ine seň ýaly oglan sen gürleýşiň ýaly spakoýn işleme güýçleme hemme zady ýöne podstawit etdiler. Ony näli podstawit etdi ony bilmeýän ýöne sonuç bu. Sen illaki Ýa şo taraplardan bir ganyň bolmaly, ýa sen Gökdepeden bolmaly, ýa Yzgantdan bolmaly, ýa Ejekeniň bir tarapyndan dostunyň sasedi bolmaly, bir zat bolmaly sen, bolmasa Türkmenistanda ty çužoý, Brat, men muny özüm gowy bilýän. Men ýagşy bilemen bu zatlary. Biz Türkiýede çujoý, Türkmenistanda hem çujoý. Men gepimi gutardym. Abdulla, Zafar jana hem bir söz beriň gara. Hawa.
Haýt men. Abdulla gaýrat et. Berda şeýdip sesini kes, men hem bitirdim. Bir minut.
Dogry, dogry.
Gaýtmadan şu zat boldy. Ine men sizlere açyk aýdyn. Hemme daýhan birleşikleri traktorlaryny barlamaly dediler. Ene, ýokary gözegçilikden, ministrlikden gelmeli adam gelmeli traktorlara ýöreýämi, ýöränokmy, farlara, zadnyý itlere hemme zady bolmaly diýip aýtdylar. Hemme daýhan birleşikleri traktorlaryny toplady. Ine, bizem baş Näme? Ses gelýämi?
Birjamynt. Watandaşlar birjamynt.

Aýdyberiň. Bolýan. Nur aga.
Aýda. Indi şu oba hojalygy barada gürrüň berseň bize. Ýenedem bir başga-da goşmaça aýtjak zatlaryň bar bolsa. Şu oba hojalygyny ösdürmek gaty zerur-da bizde. Iň bir çöken pudak. Şu oba hojalygy çöken bolandygy üçin adamlar Şu wagt Türkmenistanda un ýok, ondan soňam näme, başga problemalar bar. Ol uny şu wagtlar edil şu wagt men Türkmenistandan bä Türkmenistandan bära gaýtmankam, ýalan sözlemäýin, Türkmenistandan edil bära uçmankam. Ine Dänew etrabyna gidilýän ýerde Daýhan bank bar. Çärjew etrabynyň Daýhan banky bar. Şo taýda bir maşyn. Altynjy kerpiç zawod diýen ýerde bir maşyn, ýene bir bir-iki ýerde maşynlary gördüm. Uny otkryt satyp duranlaryny, ýöne ondan maňa peýda-da gelmeýär, men aldasam-da, meň zadym ýok ondan. Un satyp oturanlaryny görip gaýdan adam men. Ýalňyş düşünmäňler meni ýöne. Bahasy näçe? Bahasyny zadyn soramadym, saklamadymam, ýanyna baryp bahasynam soramadym, zadynam soramadym, ýöne açyk otkryte ýolda maşynda satyp oturanlaryny görip gaýtdym men. Ýöne ýalňyş düşünmäňler.
Ýok, satyp oturandyrlarda, ýöne her ýer her hili, meselem bir ýerde satyp otyrlar, bir ýerde ýok, bir ýerde gytçylyk, neme, edil kellämde işletsek görnüp dur-a. Bugdaýy ekjek adam, pagtany ekjek adam ýurt daşynda gulçulyk edip dur. Ýurt daşynda, Türkiýede, Orsýetde her kim çykyp gaçyp dur. Meniň öz dwaýurny agam, dwaýurny agam şu wagt Orsýetde işläp dur. Özem nemede işledi, suw edarada işledi başlyk bolup. Şu wagt ana Orsýetde gezip dur şol. Şol oba hojalygyna seretjek adamlar ýurt daşynda gezip ýörler. Taksi sürüp ýörler ýurt daşynda. Seret agam, agam şo oba hojalygyna seretjek adamlar diýeňä, ine men gaýtmankam bir edil on-on bäş gün öň-de gaýtmankam, uça samolýoda münip bära gaýtmankam, oba hojalyk ministri gelýär traktorlary görmeli diýdiler-de, nähili ýagdaýdadygyny Aw. Hemme daýhan birleşikleri traktorlaryny ýygnady. O, aňyrda baş inženerler, daýhan birleşiginiň başlyklary hemmesi bar. Geldi, maşyndan düşdi, häkimligiň adam bilen. Maşyndan düşdi, gördi, gitdi. Häkimligiň adamlary 2000 manatdan pul ýygnaň diýdi. Iki müň manatdan pulyňy na weltip berdik başga iş zat geldi gördi gitdi ýöne za näme gerek wa näme kömek etmeli näme ýetmeýä diýip soran adam ýok.
Iki müň manatdan puly näme üçin ýygnadyňyz? Pul berdiňiz-ä şoňa. Gelip gelen adama gelen adama berejan. Hä, gelip gören adam dagyn. Indi nä, näme bolsadam öz işini böldi. Howa sygyndy, geldi, aýlandy, gitdi-ä. Indi bir derlänsoň, derini süpürmek üçin bir zatlar gerek-ä.
Ýok, tüweleme. Aý Alla jan. Ol aýlanman-a gelen adam senden para alyp gidýär-ä. Ýok. Şo men döwlet men döwlet olar döwletiň işgäri, döwlet aýtýan adamlar ösdürmäne goýan ýok diýip. Men ony aýtjak bolýan, men ýalňyş düşünmäňler meni. Men başdan bäri adamlar ösjek, işlejek, hemme zadam etjek, ýöne ýokardan Ösdürmäne goýun ýoklar da. Men onu aýtjak boldum. Ýene bolýa meni kim ýalňyş düşünen bolsa ýalňyş düşünsin. Dogry düşünen dogry düşünsin. Ýalanym zadym ýok. Ýalan sözler ýanak. Men sizi hiç haýsyňyzy hem tanamok berdäkileriň. Hiç haýsyňyzy. Haý hiç haýsyňyzy. Kim hem ýaly gaýrata goýup ýerde. Men öz içimden geleni aýtdym başga zat ýok mende. Nur aga sag bol taňyrýalkasyn her kim sen ýaly bärik gelip bara hakykady aýdyp bilenok. Nury biziň herekedi biziň syýasatçy köşi tiktokda goldaýaňmy sen.
Goldaýan soňuna çenli goldaýan malades hemişe dowam ediň biziň türkmenlerimiz üçin hemme kimin gözüni açyň ýani ýalňyş düşünenleri dogry ýola ugradyň hemmäňizden Allah razy bolsunda. Sag boluň sag boluň kanal arkasyny goldaýanyňyza. Abdylla.
Gördüň näme, adammy garaýaň, basjak bolup bar-a, her kim urşy, uruşakdyňyz-a şul oglan bilen bar-a. Ýo, men hälden bäri, başdan bäri bu goldap otyryn Nury agany. Ýok, sen urşak bolana, ýöne şu efirdäkiler bar-a, ýaňky Kamam, ýaňky Zafarjanam, o bir, iki, üç, dört, bäş bar-a, Ana şolam urşak bolup otyr adam bar a dogrusyny aýdyp otyr o siz bir adamyň bir soňuny diňläň o gelen wagtym bar a dogrusyny aýdyp otyr ýöne sizi soňuny aýtdy ne öňem aýtdy o hökümetden doýup şu taýa geldim men diýdi başynda aýtdy Bakty bakty men uruşjak bolmadan. Baktyjan. O Baktyjan. Şolar. O brat. Şey o. Ben zaparjan men zaparjan bak men uruşjak bolmadan.

Serediň.
Ine şu wagt Türkmenistanda ýaňy indi tema gelsek-de, tema gelsek Türkmenistanda şu wagt aýal-gyzlar gysyp otyrlar. Ondan başgadam çagalar şonýa erbet gylyklary öwrenýärler. Ýene näme bardy? Ýenedem Milli howpsuzlyk ministrligi diýýär. özüne işgär gözleýär diýýär. Indi ýaş oglan-gyzlary şo Milli howpsuzlyk ministrliginde işlemegi teklip edýär. Şolarda şo Milli howpsuzlyk ministrligine bolan höwes döredýär diýýär-de. Indi ol Milli howpsuzlyk ministrligi däl bizdäkiler. Bizdäkiler Milli Näli? Talaňçylyk ministrligi diýseňem bor. Garaz, şo barada pikirleriňiz näme? Aýdyň, neme? Agam ine meň gaýynlarym da ine gaýyn ükemler, gaýyn ükemler şu Gulluk, gulluk gutaryp geldi, okuwa girmek üçin şeýle milli howpsuzlyk diýe, beýleki pedinstitut diýe, beýleki zatlara bardy. Ine te- te- teatralnyý şkola zady-da tabşyrmak üçin prost sorapdyrlar-da. E, ekzamende kakaň gözi garamy, gökmi diýip-de. Näli düşünýäňiz? Başga zat diýjek dämi? Gök.
Sen puly gökden diýip sorapdylar. Nagly soraýdylar.
Dollar. Aba indi açyp bile aç açyçan aýdyp bilen ýoklar da sen dollaryň barmy ýokmy diýip aýdan ýoklar. Kakaň göz garam ýa gökmi diýip sorapdyrlar. Başga zat diýmändirler. Olaram kakamyň Olam gözüne ala näme işiň bar diýip. Olam ala ula diýip eken.
Bolýar sag boluň men gaçdym. Saman işler.
Sag boluň Nury aga. Gelip duruň hökman gaýrat ediň goldaň bizi. Biziň güýjümiz sizde. Siz gelip şörik hemme watandaşlarymyz bizi goldasa biz jemgyýete öwrülýäs, biz bir güýje öwrülýäs, biz bir partiýa öwrülýäs. Partiýa öwrülibem Türkmenistany Basyp alan tohumdan dynýas biz. Nesip bolsa Allajan. Bolýa sagbolun. Inşallah, inşallah.
Inşallah.
Nesip bolsa. Şol bize bagly. Partiýa öwrülmek, güýje öwrülmek, Türkmenistany düzetmek. Bize bagly. Karol ýazypdyr, Karol ýazypdyr, reňksiz diýmelidi.
Reňksiz bolsa o territoriýa salmalylar, çünki reňksiz bolsa.
Zafarjanam gürläsin-ä, Zafarjan bar, Bahti bar.

Men bugdaý sugdaýyňy bilinme. Bitdi.
Bir minut gürläp biljekmi? Gara Aýdyber.
kolhoz zat diýip gürläp otyrys, oba hojalyk, oba hojalygam galmady. Hiç bir bir zat. Hiç bir zat galmady, dogry. Oba hojalygyňam ýok, tramwaýyňam ýok, kombaýnyňam ýok, traktoryňam ýok, teležkasy-da ýok, hiç bir zadyň ýok. Men lişni özüm bildýän zadym, eşden zadym, lişni özüm şaýat bolan, bir halta kartoşkany obada, Pensadan pensa karzyny alan alyp otyrlar şumat näme diýmeli biz nel niräk bardyk diýip otyr men çynym bilen saňa eşitdim bu gürrüňi men özüm diňledim telefonda imoda gürleşip Tüm gapdaldaky gulluş otyr. Pensiýadan garry aýal aýdyp otyr. Pensiýadan, pensiýa berse bir halta elli kilemi, otuz kilemi kartoşka satyp otyrdy. Alalym diýýär. Pensiýada ýöne häzir ýok diýýär şu wagt. Men şo wagt bara dum etden kime arzymy aýdaýyn men? Diňe meniň arzymy men diňleýän, men bilýän. Senem bileňok, hiç kimem bilmeýär. Ýöne bu taýda ak akylly bolanyň akly birdir diýýär-ä, şoňa getirsek bolýar. Ýöne biziň aklymyz häzir hiç bir bir bolup bilemizok. Aklymyz bir ýerik gidenok. Şonuň üçin hemmämiziň aklymyz bir bolsa, düşünjämiz bir bolsa bir ýere gidip bilýäs. Ýöne biziň düşünjämiz häli degişik. Boldy, aýdaý agam. Kam. Ýok, ýok, ol wagtyň geçmegi bilen düzelýär. Men bir zat diýeýin-de.
Şo gürlejek adam bar-a, mikrofonyny açyp, soň kapadyp näme edibersin. Şu taýda barýan meni sözümi makullamaja boldular. Ýa kam sen şeýle diýdiň näme? Men öýde ýatyryn şu wagt gelnim bilen ejem iş ýapýar Türkiýede diýdiň näme?
Hawa men şol. Ha sen şo bolsaň kam şu ara Türkiýede ýatsaňam bara ýatyberýäň Türkmenistana ýatsaňam ýatyberýäň. Oýandakylaram bara hökmän baram. Ha. Ýaňky işsiz Iş ýok ýaňky ýaly däl o ýanada iş bar hereket etseň hemme ýerde iş bar senem şu taýda bara hereket etseň iş bar meň aýdanym ýaman görmede Türkmenistanam edil edil gutaryp galanakda hereket etmeli Hereket etseň bar ýöne bärde näilli bäş ýüz alty ýüz dollar tapyp bolýa oýanda on on bäş milliondan aňyra geçenak näilli hereket et ýöne günüň görüp bolýa. Günüň görüp bolýa. Sen aýdyp bolduň bagty aýdyp boluň. Aýt aýt Abdullah.
Ýa on-on bäş million bilen ýa-da ölmez-öde, garnota ýaşap bilmeris-ä biz-ow. Biz umumy özümize göwünlik bermän, göwünlik bermäliň özümize-de. Özümizi aldamalyň. Ýok, biz o günüň görüp bolýar, başyň çarap bolýar, el ýal çörek tap bolýar, ondan gürrüň bolmaz.

Maňa söz al, maňa pul gerek däl. Maňa esasy söz azatlyk. Men gije Ýok, sagat diňle. ýigrimi dört sagat aýlanjak. Maňa polisiýa Şutaýda saklamasyn meni. men Baýka bilen lişni men Baýka men e, Baýkaň sözüne e, e, dogry düşünemok. Çünki ene e, bilseňiz e, Şwesiýada Her kim strana swobody bolly kuran ýatla eýle oň ýaly bolmaýa gaýrat ediň swobodny söz bolmaýa bir adama bir adam göwni deýer ýaly söz bolmaýa eta swobodny hä ty liçny możus gezip bilersiň daşarda men swoboda isleýän öz erklik diýen zat erbet zat. Gaty erbet zat. Her kim Ýo ýo ýo diňle diňle. Öz erklik diýen zat boldy. Ýo ýo diňle dost. Türkde mesele hatda bu Türkiýe ýaly demokratiýa bolsun. Türkde sen gezi bilýä. Mhm. Sen hökümet Erdogan boýunça lýuboý zat sözlezip neme gürrüň edebilýä. Internetde nirde bolsa aç içip sana hiç kim bir adam etmeýä.

Bolsada aýda bolma çünki söz boş şoň
üçin köp ýerde sözler
ölçelmeli aýdylan sözler ölçelmeli. Seret sen gaty erbet ýalňyşýaň. Ine biziň Türkmenistan häzir söz azatlygyny elinden alsaň ol gaty Türkmen halky gaty kän zat ýitirýär. Ol bir giçiräk zat ýitirene ol kän zat ýitirýär. Indi Ol pursuri ösüşleri ýitirýär, indi öz haklaryny ýitirýär, ýaman kän zady ýitirýär, meň ýadymdan çykdy aýtjak zadym. Umuman, ol söz azatlygyny elinden alyp hiç wagt sen adamlary, sen bar-a prosto ine öz maşgalasynyň ýanynda bolmany, Şoňa mümkinçilik ýok. Öz maşgalasynyň ýanynda bolup bilenok türkmen halky. Hawa.
Ine meselem
gadym zamanlarda biziň ata-babalarymyz nirä gitse öz çagalaryny ýanynda alyp gidipdir. Ana eşejigine mindirip Üç günden...
Tüne mindirip bir de aç. Üç günden...
Hmm.
Hova, indi häzir kuatda şu ýöne keýje zatlary türkmen halky alyp bilenok. Meselem, ine, e, öz çagasynyň ýanynda bolup bilenok, öz aýalynyň ýanynda bolup bilenok. Şo söz azatlygy bolmaýandygy üçin şol. Ana, Ine, men ine köp adamlar şörik gelip gürläp bilenoklar. E, näme üçin men aýalymyň ýanyna gitmeli däl? Näme üçin men e, çagamyň ýanyna gitmeli däl? Näme üçin maňa Türkiýä wiza goýduň? Näme üçin sen edeniňi edýäň, kelläňe gel, kellä, kelläňe gelenini edýäň, Gurbanguly diýip bilenoklar. Şony şörik gelip aýdyp bilenoklar. Hawa, men Ana şo ony- söz azatlygy men- ýok bolandygy üçin şol. Bilýän bolsaň. Başga-da ýurtlarda problemler bar. Şo söz azatlygy ýok bolandygy üçin şolar çöp bolanok. Ol men gürrüň edemok LGBT bolsun. Ýa ýene bir zat bolsun. Ýönekeýje haklary ber. Türkmeniň ýönekeýje halk haklaryny beräýsene. Sen haram zada ber. Neme? Gurbanguly ber türkmeniň hakyny. Çagasynyň ýanynda bolsun adam. Rahat girip çyksyn Türkmenistan.
Abdulla. Seň sözüňe soňuna çenli katylýan onuň onuň dogry ýöne diýjek bolýany bilýäňmi şumat näli bolýa eger her adam aýtjagyny aýdyberse bir birine tarap men diýjek boldum naprimýer hä saňa garşy bir zat boldumy äý sen beýle däl eýle däl ol uje bilýäňmi ol niuwaženiýe men diýjek bolýanym swobodnyý söz özerklik gaty erbet zat soňy erbede gidýär bilýäňmi uje u süýt toýlara geçip gidýär soňy gidenok ýewropa ýaşap otyr gül ýaly

User aýdyber, salowmalikim, hoş geldiňiz. 6499 user. Sesini kapatyp goýupdyr.
Töhmet atýarlar bular, bular gürlemeýär. Bular diňe töhmet atýarlar.
Kim Baýra. Baýka. Men ýaňky diýjek bolan zadym men açyklyk getireýine baýka sesimi eşidip otyr Sen baýka dana demokratiýa naprmer sen maňa nämeligini görmedin ýatlap görme sen Amerika gel görersiň nähili Amerika gowy Ýo ýok. diňle baýka men saňa şuny diýjek bolýan ýaňky ikimiziň aramydaky söz Eger öz erklik her kim öz aýdanyny edip ýörese olam gowy zat dä şuma sen maňa sögersiň men saňa ine bu zatda biz uwaženýa bir birimize bileňmi senem ynsan menem ynsan.